Croeso i Noson Gwis Rownd y Ford, neu, fel ni'n mynd i alw fe, Rowns y Ford. Chi'n hoffi hwnna? Rowns y Ford. Achos mae yna sawl rownd, wel, mae yna pedwar rownd yn, yn y cwis. Um, so, yn gwybod os chi wedi sylwi, ond mae Sean Jones uh, gyda ni. Um, Mae'r ma, ma, ma series yma, mae'r cyfres yma o Rownd y Ford wedi bod yn eitha Caerdydd heavy nag yw e? Mae lot o bobl o Gaerdydd. So, so mae Sean Jones yma i balansio hwnna mas um, i ni. A dyma'r tro gynta, fi'n credu Aaron, i ni cael dau person o Ben y Groes gyda ni. Mm. So, um, Ie, yeah, mae hwnna'n eitha nish, nid yw e? I mean, mae yna ma cenion ni dal mor debyg. Mm, hynod.
Falle bydd Aaron yn newid nôl i acen uh, pen y groes yn ystod yr uh, podledra. Gath o dair mlynedd yn fi'n gyfyrddin, dyn acen, so.
Ac wrth gwrs, dau o blant Cysalem um, Caernarfon. Uh, Wel, fi wedi dweud bod Aaron yma, mae Arin yma wrth gwrs uh, gyda ni. Ac uh, heno, ti'n bach yn wahanol, maen nhw'n dweud, ydyn nhw, ei um, A change is as good as a holiday. A wel, sdim un o ni gyda gobaith o mynd ar wyliau ar hyn o bryd, so maen ni'n cael change yn lle. A maen nhw'n dweud variety is the spice of life. Ac felly, dyma ni heno yn wahanol i'r arfer. Ni jyst mynd cael quiz. Hmm. Just quiz. Ac, uh, a dim byd arall. Ond um, cyn i ni ddechrau ar, ar y quiz, uh, ni jyst mynd i trafod um, ein hoff cwisiau uh, sydd ar y teledu te, hoff cwisiau. Mae um, diddordeb dy fi mewn gwybod hwn. Uh, Aaron, beth amdano ti? Hoff quizzes ar, ar y teledu? Um, oh, cwestiwn da. Um, Heb paratoi. Uh, fi yn, na, fi, fi yn hoffi Would I Lie To You.

Mae'n well, dda, dwi'n meddwl. Recommended. Be, be sy'n digwydd ar hypothetical? Uh, maen nhw'n cael hypothetical situations a maen nhw'n gorfod um, sort of rhoi yr ateb gorau hypothetical a mae James Acaster yn, yn beirniadu ac yn y pwyntiau sail safon yr hypothetical situation. It's just yn gret. Mae James A. Caster wedi dod lan sawl gwaith yn y cyfres yma ar, mm, yr, mm. uh, ar y podlediad. Neu gyfe, ie. Yeah. OK, uh, Sean Jones, beth amdano? Fi, fi gorfod galw Sean Jones yn Sean Jones. Fi'n fi, fi, fi anodd i just galw ti'n Sean, ond beth yw dy hoff, uh, hoff quizzes ar y teledu? Um, Mae'n mae newid. Da ni'n ni, ni mynd trwy byliant i ni, ond ar hyn o bryd, um, Richard Osman's House of Games, dio. Yeah. Ond mae hefyd yn dibynnu ar adeg y flwyddyn. Ti'n gas dolyg University Challenge. Oh, yeah, mm. nice. Nice. Ie, yeah, ti'n iawn. Ti'n ffili gwylio gormod o University Challenge. Mm. Just, mm. just weithiau fe, ie. Yeah. Ti'n ddim eisiau bod yn, yn hwnna gormod. Ac, um, Ie, yeah, oce, okay, gret, ie, yeah, dewisiadau da, actual quizzes yn wahanol i rei ar ond rhan hau, so... Hwna'n help, ie, rhaid na fe, so yna. Ale, mynd amdano ti, hoff quizzes ar, ar y teledu? O, oh, wel, um, dwi wrth y modd gyda pointless, mm. um, gyda

uh, cwiz fi, er dwi e ddim ar teledu, mae ar radio yw... Um, um, I, I'm sorry, I haven't a clue ar Radio 4, wrth fy modd gyda raglen na. Da, iawn.
A, a os ni'n mynd ar y radio hefyd, Unbelievable Truth, Radio 4, uh, mm. gyda uh, David Mitchell, hwnna'n uh, clas. Uh, yeah, Rich, fi, fi mewn i Richard Osman House of Games um, ar hyn o bryd. A, a un actually, fi, mae fi a Ala wedi bod yn really mwynhau, um, Only Connect.

Mae'n newydd ar bbc a mae'n amazing. M- O, mae'n rhaid chi wylio fe. A efo Danny Dyer sy- sy'n presentio fe. Ac um, mae'n amazing. Mae'n jyst yn siarad i'r wal yma. A pan mae... So mae ma fel loads o fel different amounts o arian ar y gweilch. Mae'r peli mae'n cwympo lawr mewn i'r fel slots gwahanol. A mae Danny Dyer yn jyst mynd, Come on you mug! give us the dosh. A ti'n fel gweiddi ar y wal, mae'n ma wych. Ond, ie. Uh, yeah. Anyway, os, os, os ta The Wall, dyna, beth enw sioe efo'r celebrities yn y lycra mynd drwy'r wal? O oh, ie, yeah, ni wedi trafod o'n o blaen, fi credu. Yeah. Bring on the wall?
The Hole? Fe The Hole oedd enw hwnna? Hole in the Wall?
Hole in the Wall?
Through the Hole in the Wall, yeah, Hole in the Wall oedd e. Yeah, gyda Anton Dubek. Fi'n cofio. Oedd Dale Winton ar y fe hefyd? Oedd, yeah.
Mm. Yeah, mm.
yeah, right, well, uh, mlaen â ni, ni wedi twymo lan tyn bach nawr, mae'n amser am um, y quiz. Nawr, Sneb gyda ni i cadw sgôr, so ni 'di penderfynu be ni'n mynd i wneud. Os, uh, os wneith rhywun sy'n gwrando neu gwylio, os wnewch chi cadw sgôr i ni wrth i ni fynd, a tweetio ni, um, neu Facebookio ni, neu beth bynnag, uh, pwy bynnag sy'n ennill, a by ni'n um, cyhoeddi fe wythnos nesaf. So, please, rhywun, uh, just cadw sgôr wrth i ni, uh, wrth i ni fynd. A, a os chi'n neud e, newn ni, newn ni roi mensh i chi ar, ar y podlediad. Bydd hwnna'n... Uh, Wel, bydd hwnna'n gwobr yn ei hunain y byd, fi'n siŵr. OK, ni'n dechrau gyda rownd um, Alun Bryn. Na, na i dweud dim mwy na gadael i ti esbonio, Alun. Ia, diolch. Wel, um, dwi, uh, dwi wedi penderfynu cymryd rhai o emynau mwyaf adnabyddus Cymru ar daith o gwmpas y byd. A trwy hynna dwi'n golygu bod fi wedi rhoi uh, rhai geiriau trwy Google Translate cwpl o weithiau a gweld beth mae Google Translate yn rhoi yn ôl i ni. So dwi am weid llunellau, wel, na, yn gyntaf, na i weid beth yw'r taith mae'r geiriau wedi bod arni, wedyn na i weid beth yw'r geiriau, a mae rhaid i'r cystadleuwyr dyfalu, ac ewch chi ddyfalu adre hefyd, pa Emyn. O ba emyn mae'r geiriau yma'n dod? Ydyn nhw mewn ieithoedd gwahanol? Na, na, maen nhw yn y Gymraeg, ond fe gewch chi weld ar ôl yr un cyntaf yma. So, mae geiriau yr emyn gyntaf, wnaethon nhw ddechrau yn y Gymraeg, wnaethon nhw lawr i Macedonia, wnaethon nhw ei newid i Arabeg, a wnaethon ni draw i Fietnam, nôl i Norwy ac yn ôl i Gymru. A dyma yw'r geiriau. Pwy sydd ddim yn cofio? Pwy na all siarad yn uchel?
O, fi'n gwybod beth yw e. Dyna gariad fel y yeah. morwyr.
Dyna gariad. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio y creithig. Dyma gariad fel y morwyr. Ie, yeah, da iawn, dyma gariad fel y morwyr. Ie, yeah, da iawn i bwy, pwy nath cael e. Um, o, dwi'n meddwl Aaron, efe? Fe nath enwi'r emyn. Definitely.
Oedd o ddim yn fi.
All right, okay. Pwy bynnag sy'n cadw sgôr pwynt i Aaron fyna. Okay. Right, nesa, nethon ni eto ddachrau yng Nghymru. Um, wedyn, gyda ni gyfieithiad i Yiddish. Mm. Wedyn Groegaidd, uh, Georgia, Mongolia, Ooh. ac yn ôl i Gymru. A dyma, dyma fe. Right.
Biwch farw dros bechadur, ar y pechadur, ar y goeden. Dros bechadur biwch farw.

O, Gym o Gymru i Hawaii, i, uh, i Persian, i'r Almain ac yna nôl i Gymru. Persiag.
Mm. Chi'n gwybod beth yw helo yn Persiag? O, na.
Halo?
Chubby.
Chubby?
Dwi'n y mrawd dwi'n ddysgu hwnna fi. Sorry, hmm. cael ymlaen.
Reit, dyma ni. I bob crediniwr o dan ei faner.

Iawn, wel, nesa, eithon ni ar daith o Gymru. Oedd hwn yn E- European Cities to. So, Cymru, Ww. Ffrainc, um, Czech, Czech, well, Czechia, um, Denmark, Portugal ac yn ôl i Gymru. Okay. Um, Mae'r ma, ma ddau nesaf yma bach yn anodd, so. Dyma ni. Gwnaethoch berfformio gwyrth, Christ. O, ti di am aeth y wyrth? Oh!
Yes, yes. Iawn, Derek Rees. Yeah. Tydi am aeth y wyrth o Gris Fab Dim. Fi'n mae Aaron sy'n cael yr eis i mwy, so dwi'n dim yn edrych. Dwi'n fi'n cael. Dwi'n cael yr eich cyman fagani i gyd, Des.
Do chi wedi bod i gyman fan ddiweddar, boys? Na, fi ddim.
Right, un, un arall i orffen de. Right, okay.
Um, a hwn ar taith eitha exotic. Yeah.
So, wnaethon ni ddechrau yng Nghymru, draw i Uzbekistan. Oh, nice. Uh, wedyn i'r iaith Zulu. Oh. i Ffinland, i'r Hindi, a wedyn yn ôl i'r Gymraeg. Okay.
Mae, felly wneud hwn cymryd bach mwy o, o wyth mas. So, Genuinely nervous. O, cyn i chi farad. Mm. Edrychwch, rydyn ni wedi dod o hyd i Grist, ffrind mwyaf gwerthfawr. O, wele caws am y Mesia. Yes!
Da iawn. Wel e cawsom yn Mizea, cyfoell gwerthfaroc arioed. Yes.
Yeah. Oh, wel, fi'n mwy na hapus am y rownd yna, mae'n rhaid i fi weid. O'n i ddim yn disgwyl bod fi'n mynd i bod dda hwnna o gwbl. Ie, ond dangos bod fi wedi dysgu oh. rhywbeth ers y deg mlynedd ers i fi dod i'r ochr Gymraeg, dwi'n gwybod. So, fi'n eitha blech da am hwnna. Diolch, Alun. O, hwnna'n cwys bach da, hwnna. O'n i'n licio... clywed am y taith oedd yn emyn mm. yno hefyd. Uh, rhywbryd, os ydych ti'n gwneud fersiwn o rownd yna, ond fel dim Google Translate, fel actually cael rhywun i cyfieithu nhw o gwledydd gwahanol. oh, yes, yna'n dda, dyna. Ie, ie.
Felly chi siarad, mae yna rhywun yn capel ti aron sy'n gweithio i'r Wycliffe Bible Translators.

So, fel o'n i'n dweud, um, Richard Osman's House of Games ydy the, the game, the, the quiz of the household ar hyn o bryd, a dyn ni'n chwarae rownd o'r answer smash o fan hyn. So, beidio ydy dau gwestiwn, a mae'r ddau atab yn neud un, os mae'n ei sens. So, er enghraifft, um, mae'r cwestiynau i gyd, mae un o'n nhw yn enw cymeriad o'r Beibl, A mae llall just yn general knowledge. So os ni'n deud, um, y boi gafodd ei daflu yn y ffaith llewod a un o ganeuon yn Wocar Beatles, bys da chi'n deud... O, oh, Dan Yellow Submarine. Yellow Submarine. Dan, yeah. Dan Yellow Submarine. No, yna dda, na.
Yeah, yeah, nice. Yeah. So, gyda i quite a few fan hyn, ond awn i'n trwy ddyn reit sydyn. Cyntaf i'r felin. Okay.
Um,
Un o'r tri gafodd eu taflu yn y tân plus camera bach sy'n mynd ar eich talcan. O, Abed Abednego GoPro. Credu wnaethon ni cyd adrodd hwnna. Pwynt yr un, dwi'n meddwl. Nath Aron gyd adrodd Abednego GoPro.
Dwi'n really stryglo gyda hwnna, achos nes i tyfu lan yn galw fe'n Abednego. Yeah. Uh, Wedyn yn Gymraeg Abednego, mae'n really anodd hwnna, ie. Yeah. Yeah. Um, so, pwy sy'n cael hwnna? Pwynt i ni?
Ie, canol fyna, dwi'n meddwl rhwng y ddau na. Iawn. Um, cymeriad hirwelltog a cor dynion o Gymru.

Channel 4. Different levels, boys.
Iawn. Dwi'n meddwl, na i orffen am hwn, achos okay. dwi'n ei eitha lot. Um, un o feibio Noa a grŵp lleiafrifol o fewn gwlad.
Jaff, Jaff Ethnic Minority. Yeah.
yes.

Donna Thanos. Ie. Yeah.
No, fi ddim yn gwybod unrhyw beth am yr Avengers. Yeah. Fi'n gyteb bod fi wedi gofyn am un arall na. Pwy ti alun fyna? Y peth ydy, da ni wedi gwneud gymaint yn road yna. O'n i ar zero ar ôl un road, a wedyn chi'n cael llwyth o boints yna. Ie, ie, dim yn meddwl bod Sean gyda pwynt eto. Ond, mae hwn yn mynd i newid nawr wrth ni fynd i rown fi. OK, so, uh, mis i fi eisiau esbonio rown fi i chi. So, Mae, dwi'n mynd i enwi diwinydd, theologian, ac um, dyn ni'n mynd i ddod lan gyda alternative enw ar gyfer um, autobiography nhw. So, y pwynt yw, um, a hefyd mae'n mynd i odli. so, um, beth ni'n mynd i wneud yw, mae'n dechrau gyda fel trosedd, crime, a wedyn mae'n gorfod odli gyda enw'r diwinydd. So, for example, from sniper to piper. Fi'n deall? So, sort of, um, mae'n dangos fel eu taith nhw'n bywyd. A cyn i ni wneud to, gan i'n just dweud, mae hwn i gyd yn ffuglen. Does dim un o'r cyhuddiadau sydd ar fi'n cael ei wneud yn, yn wir mewn unrhyw ffordd. Just gêm yw e, okay? Dyn ni ddim yn dweud um, bod dim o'r ein yn wir. Actually, ni'n dweud y gwrthwyneb, dim un o'n nhw'n wir. Doedd John Piper ddim yn sniper. Dwi, dwi ddim yn meddwl. So, ymlaen â ni. So, yr enw um, dywenydd cyntaf, ac um, na, na i roi, chi'n cael, chi cael dau pwynt os chi'n cael yn iawn, Chos mae gen i fi'r atebion iawn fan hyn. Cywir. Oh, a gewch chi un pwynt os, os chi'n meddwl am un sydd yn bron mor dda. Okay? Yeah. Okay. Right, okay.
So, yeah, ar un cyntaf, J.I. Packer, y diweddar, J.I. Packer. Be sy'n gyda chi? Unrhyw, uh, Arin?
From Endangered Species Tracker to Reverend Canon J.I. Packer. O, ie, o, hwnna'n eitha da, ie, yeah, oce. Okay, okay. Dwi ddim yn gywir, dwi ddim yn gywir, ond on, uh, eitha da, un, un pwynt i ti wna ni. Uh, Aron, ti gyda rhywbeth? Uh, from Hacker to J.I. Packer. Ah. Cywir!
Oh. Dyna'r ateb cywir! Oh, no. Dau pwynt i Aron. A, a beth oedd gen ti, Sean?

So, uh, yeah. yeah. so, uh, be fydd i'n neud... Be fydd i'n neud nesaf yw page o dweud yr atw cywir tan y diwedd yn case mae ma rhywun arall ti cael e. Okay. So, nesaf, Alistair Begg. Iawn, oh. unrhyw un? Moyn dechrau ni off? From Smuggler of Kegs to Alistair Begg.

Wel, ceg cyfan, falle. Ie, ie. Fi creu ti'n iawn, gei di pwynt am hwnna. Beth am um, from, breaking, from breaking a leg to Alice the Beg? O, oh, mae werth pwynt, mae werth pwynt. Nawr, mae ma, ma chi wedi bod yn agos fan hyn, yr ateb oedd, smuggling an endangered egg. to Alice the Beg oedd yr ateb. So, o chi'n eitha, oedd y cwbl o smugglers fyna, so, um, ond ddim yn bad, ddim yn bad. Oce, okay, nesa, Don Carson.

Iawn, mae hwn yn anoddach, fi'n credu. Mae'r Jones yn anoddach. Eiros Wyn Jones. Unrhyw un gyda rhywbeth? From uh, Cuddio Bones to Eiros Wyn Jones. Cuddio Bones i Eiros Wyn Jones. Gen i'n pwynt yn hwnna, iawn. Unrhyw un arall? Oedd hwn yn un arall, o'n i, lle o'n i ddim wedi darllen o'n.
Go on. Uh, Waterstones to Eiros Wyn Jones. So, eitha ni sgwini rhyw thriller

O, ei, ti'n meddwl, hwnna'n dda, bydd e'n meddwl. Yr un sy'n gyda fi yw fraud, fraudulently selling a yacht. O, oh, gyda yacht sy'n newid o!
Sorry, can ymlaen. Oce, okay, dau arall i fynd. Carl Bart.

Fyna, e, unrhyw un gyda unrhyw rei eraill, uh, just o ran diddordeb, maen nhw wedi meddwl amdano yn ystod yr... Uh, yn ystod y dydd. Gyda fi cwpl. Um, from moving traffic cones to Martin Lloyd Jones. Am um, y gyda fi, um, from privateer to J.D. Greer. Gnohi hwnna'n eitha niche yr un yna. Um, from not giving a damn to Ken Ham. Ken Ham, fi'n just yn licio ffaith bod e wedi cael ei mention ar, ar, ar, ar y podcast. From refusing to pay him to Billy Graham. Wel, diolch am chwarae. Diolch am chwarae. Un round ar ôl. Just un round i fynd. Ac uh, hwnna yw round uh, Aaron Trehan.
Iawn. Um, fi angen help Sam Clem am hwn. Uh, so gobeithio bydd yn gallu rhoi sgrin on i ni. Bydd hwnna'n rhoi clyw i chi ynglyn â enw y cwys yma. Um, Na i roi, uh, mae ma hwn yn esbonio mwy neu lai beth yw uh, y rownd yma, sef pwy di pwy. So pwy di pwy. So chi'n gorfod geso'r cymeriad, a wedyn byddwch chi'n cael pwynt pwy bynnag sy'n cael y gyntaf. Um, ewn ni'n straight mewn, bydd e'n eitha self-explanatory. Rownd un off chi.
Ice bag watch.

Cloc. Watch. Isaac Time.
Ti mor agos.
Isaac o gloch. um, beth yw e? Dwi'n sa'n gwybod. Oh.
oh. Come on, boys. Isaac.
Hwn yn hawdd.
Isaac. Isaac ar?
Isaac.
Dim syniad, mei. Beth yw e?
Beth yw e?
Please, watch. Watch?
Isaac... Isaac what? Wel, roi lan, ni'n roi lan, fi'n credu. Chi'n roi lan?
Oh, yeah. Right, fi'n mynd roi clyw i chi. Oh. Mae e'n emynydd.

What on earth is this? so you wedi gweld pan tref yma mewn. O, y top gyntaf ar draws a wedyn y gweilod. All right. O, oh, top lady yw e? Na. Na, dim top lady yw e. You're just going to play ar gyfer yr un ail. ail un ail. Efe figs neu prunes i'r enw? Prunes, ie. Yeah.
Na. Sun-dried tomatoes.
Na'r y clyw chi cig yw e. Jerky. Hmm. Beth sydd wedi digwydd i'r cig? Sychu. Oh, na, Les like... Dennis. Be mae Les Dennis yn ei ma? Na, roi clyw i chi.
Pa, pa amser o'r dydd yw hi ar, y, ar y llun cyntaf?
Noon.
Day. As in...
David...

Coeden, Banner America. Dwi'n mynd i helpu unrhyw un. oh, wel, diolch guys, diolch yn fawr iawn am y quiz. A ni'n edrych mlaen i ffindio mas pwy sydd wedi ennill. Felly, os ydych chi wedi bod yn cadw sgôr, fi'n gofio beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'r canoedd o sgôrs gwahanol yn mynd i ddod mewn. Dyna sy'n mynd i ddigwydd. A fi ddim syniad gyda ni, ond gewn ni weld. Newn ni, os oes mwy nag un sgwr, newn ni fel cymryd yr average ohonyn nhw. A newn ni gweld. Um... O, dwi'n mynd i dibynnu pwy sy'n cynnig y sgwr, ond... Uh... Pwy, o, o, o be, mynd i fetio i weld pa mor sort of dilys yw'r person sy'n anfod yr, anfod y sgwr. Ie, yeah, oce. Okay. Oce, okay, hwnna'n hwnna digon teg. Ond anyway, diolch am aros gyda ni trwy'r nonsens yna. Hei, Sean Jones, beth am un arall yr ei ti, jyst i orffen? O, oh, hold on.
Bewydd. Un arall.
Oes. Dwi'n gwybod os chi'n cytuno fo, so fi'n credu round Sean Jones oedd y round gorau. Ie, ges i rownd gorau, ond o'n i'n awful rownd chi gyd.
Ond oedd yr un mwy intense, ti'n meddwl, ie. Byddai'n falch, does dim gwobr. Does dim ots o gwbl pwy sy'n ennill, so... Um,
Brenin doeth yn yr Hen Testament a mynnu uchau'r Alpau. Solomon Blanc.
Yeah, Solomon Blanc. a gyda Solomon Blanc ni'n dweud hwyl fawr. A diolch i Sior am join y gyda ni. Diolch boes am paratoi y quiz. Diolch Clem am yr holl waith golygu sy'n gyda ti i wneud ar yr un yma. Lot mwy um, na garfer, a o diolch pawb, newn ni weld chi uh, cym o hir. Ta-ra!